א גוטן טאג טייערע צוהערער. מיר שטייען אין פרשת במדבר, דאס איז די ערשטע פרשה פון ספר במדבר. דער אייבערשטער זאגט אן פאר משה רבינו ער זאל ציילן כלל ישראל. אט דער ציילן כלל ישראל איז אזא וויכטיגע זאך, ביז אז גאנץ ספר במדבר ווערט אנגערופן אין חזל חומש הפקידים די חומש ווי מען ציילט. וואס איז אזוי ספעציעל פון די ציילן? זאגט רש י מתוכי בשר מונה עשרים כל שעה, די אייבערשטער האט ליב כלל ישראל, ציילט ער זיי יעדע צייט. וואס איז לכאורה, וואס איז די גרויסע זאך פון ציילן? אדרבה, ציילן ווייזט אז עס איז נישטא קיין שום מעלה אין דער זאך וואס מען ציילט. נישט בכמות נישט באיכות, יעדע איינס איז די זעלבע, ער איז גרעסער בכמות, ער איז האט מער מעלה באיכות, איז ער נישט מער אין מספר, יעדע איינס איז נישט מער ווי איינס, איז וואס איז די גרויסע מעלה פון ציילן, די גרוישע חשיבות מתוכי בשר מונה אוזן כל שעה. די דין איז אדמה שבמנין לא בטל, טייטש, א זאך וואס מען ציילט ווערט נישט בטל, און איסור והיתר. פארוואס איז די סיבה אז עס ווערט נישט בטל? דאס אז מען ציילט מיינט אז עס איז א דבר חשוב, א חשוב'ע זאך ווערט נישט בטל. לדוגמא, לאמיר זיין איינער גייט אין בינגא וויל קויפן פרוכט און וועזשטעבעלס וועט מען זען א אינטערעסאנטע זאך. ס'איז דא צוויי סארטן וועגן ווי אזוי זיי רעכענען די פרייזן. ס'איז דא געוויסע פרוכט און וועזשטעבעלס וואס דאס גייט פער פאונד. מ'לייגט ארויף א זאק פאטעיטאס, מ'וועגט עס אפ, וויפיל ס'וועגט אזויפיל צאלט מען. א זאק עפלעך, בארן. נאכדעם איז דא פארשידענע פרוכט און וועזשטעבעלס וואס דאס צאלט מען לויטן שטיקל. א פיינעפל צאלט מען, יעדע שטיקל האט א געוויסע פרייז. א מענגא, אוואקאדא, א קענטעלאופ, וואס איז די חילוק פון די צוויי זאכן? שאלה איז ס'איז א חשוב'ע זאך. פאטעיטאס איז נישט קיין חשוב'ע זאך, מען קויפט א זאק פאטעיטאס וויפיל ס'איז דא אין דעם לויט וויפיל ס'וועגט צאלט מען. מה שאין כן די געוויסע פרוכט צו וועזשטעבעלס וואס האבן א געוויסע חשיבות, דאס צאלט מען, דאס וויל מען וויסן פונקטליך וויפיל מען האט און לויט דעם צאלט מען. לויט דעם קען מען פארשטיין די מעלה פון ציילן און ווי דאס האט א שייכות מיט תוכי בשר און מונה עושים כל שעה. פון דעם וואס מען ציילט כלל ישראל איז דאס א דבר חשוב, ממילא אז ס'איז א דבר חשוב ציילט מען עס. אבער לכאורה דארף מען פארשטיין, ציילן מאכט נישט די זאך א דבר חשוב, ס'איז נישט מער ווי ס'איז א ראיה, דאס איז א סימן אז ס'איז א דבר חשוב, וויבאלד ס'איז א חשוב'ע זאך, במילא ציילט מען דעם. איך וויל וויסן פונקטליך וויפיל איך האב, זאל איך האבן איינס צו פיל אדער איינס צו ווייניג? אבער דאס באשאפט נישט די חשיבות. נאך מער, ווער דארף ציילן די חשוב'ע זאך? איינער וואס ווייסט נישט וויפיל ער האט, וויל ער מאכן זיכער פונקטליך וויפיל ער האט. איינער וואס ווייסט, פעלט נישט אויס ער זאל ציילן. נו, דער אייבערשטער ווייסט דאך די מספר פון כלל ישראל. וואס האט אויסגעפעלט דערציילן? וואס האט מען פארדינט פון די צאלן? ווי אזוי זאגט זיך אין דעם ארויס די ענין פון מתוכי בשר מונע עשן כל שעה? נאר וואס דען אז מען טראכט זיך אריין וואס איז די תוכן פון ציילן כלל ישראל, זעט מען א אינטערעסאנטע זאך. לדוגמא, ווען איינער האט א עפל, א באר מיט א אראנדזש,

דאס אז מען ציילט כלל ישראל צוזאמען מיט איין מספר ווייזט אז מצד איך האט טאקע, אזוי מען האט פריער געזאגט, קיינער איז נישט מער חשוב ווי די צווייטע, דער איד, דער פשוט'ע איד, איז נישט ווייניגער חשוב ווי דער גדול שבגדולים, און דער גרויסער חשוב'ער איד איז נישט ווייניגער ווי דער קטן שבקטנים, איז נישט מער ווי דער קטן שבקטנים, יעדער איינער איז איינס אין דעם מספר. אבער סוף כל סוף מיט דעם וואס מען ציילט אלע צוזאמען מיינט אז דא איז דא עפעס וואס אלע האבן גלייך, ער איז נישט מער און ער איז נישט ווייניגער, און וואס איז דאס? דאס איז די נקודת היהדות, די פינטעלע איד, די נשמה וואס יעדע איד האט, וואס אין דעם איז יעדער איינער גלייך, די גדול שבגדולים האט נישט מער ווי די קטן שבקטנים, און די קטן שבקטנים האט נישט ווייניגער ווי די גדול שבגדולים. נישט מער, אז דער פינטעלע איד איז נישט ביי יעדעם איינעם די זעלבע אנטפלעקט, ביי א חלק איז עס מער בגלוי, און ביי אנדערע איז עס ווייניגער בגלוי. און דאס האט אויפגעטון דערציילן. דערציילן האט אויפגעטון אז מצד אחד האט מען געמאכט אז יעדער איינער האט די נקודת היהדות, מען האט ארויסגעברענגט ווי יעדער איינער האט די נקודת היהדות, און מיט דעם וואס מען האט עס געציילט, האט מען ארויסגעברענגט און מגלה געווען די נקודת היהדות ביז עס זאל טאקע זיך אנטפלעקן ביי יעדע איד, און ווי די לשון איז להודיע חיבוסן, ס'איז נישט געווען מתוך חיבוסן צייטו זיי, נאר להודיע חיבוסן, אזוי שטייט אין פרשת שמות אז דער אייבערשטער האט געוואלט מודיע זיין די ליבשאפט, ארויסברענגען די פינטעלע איד דורכדעם וואס מען האט עס געציילט. ווייסן, די של ה הקדוש זאגט. אז יעדע מאל מען ליינט א פרשה איז עס פארבינדען מיט די צייט ווען מען ליינט די פרשה. פרשת במדבר לעולם קורין לפני עצרת. אזוי איז די הלכה אז אלעמאל דארף מען ליינען פרשת במדבר פאר שביעות. וואס איז די שייכות פון פרשת במדבר צו שביעות? דאס איז כאילו די הכנה אויף שביעות. זעהן מיר א אינטערעסאנטע זאך, די וואך גייט זיין ראש חודש, אויף ראש חודש זאגט די גמרא אז ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אידן האבן דארטן גערוהט מיט איין הארץ און אזויווי איין מענטש, כאיש אחד בלב אחד. אזוי אויך טרעפן מיר די גמרא, די גמרא זאגט אלץ וואס איז געגאנגען די סדר הדברים פון ווען די אידן זענען אנגעקומען דארטן אין מדבר סיני ביז מתן תורה די זעקס טעג, זאגט די גמרא יעדע טאג וואס משה רבינו האט דעמאלס געטון, ראש חודש סיוון לא אמר ולא מיד האט ער גארנישט געזאגט, איז מען מסביר פארוואס, משום חלשא דאורחא, אז זיי זענען געווען זייער שוואך זיי האבן נישט געהאט קיין כח זיי זענען געקומען צו גיין פון א וועג, וואס דאס דארף מען פארשטיין, וועג איז נישט געווען אזוי אזוי לאנג, נישט געווען אזוי ווייט, ובפרט זיי האבן דאך שוין געציילט נײַן און פֿערציק טעג אנצוקומען צו מתן תורה, זיי האבן גע'חלש'ט אויף דעם מתן תורה ווען דער אייבערשטער גייט שוין געבן די תורה, איז ווען איינער ווארט פאר עפעס אזוי שטארק גייט אים שוין נישט אן ווי שוואך ער איז, לעטס געט גאואינג! פארוואס עפעס לא אומה לו ולא מידה, משום חלשה דארכה? מוז זיין אז דא איז דא עפעס א טיפערע ענין, און די ענין איז אזוי. ויחן שם ישראל ראש חודש סיוון איז געווען ויחן נישט ויחני ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אידן זענען אנגעקומען צו מתן תורה באחדות. זאגט אבער רשי אבער שאר המקומות איז געווען בתרעומות ומחלוקות. וואס הייסט? זיי האבן זיך געשלאגן? וואס זיי האבן זיך געשלאגן אין אנדערע פלעצער? פשוט ווייל זיי זענען געווען קליינע קינדער? זיך געפייט? יעדע איד, יעדע מענטש האט זיך זיינע פערסאנעליטי, האט זיך זיינע עניינים, זיינע וועגן בעבודת השם, יעדער איינער האט זיין ציר, זיין נפש, יעדער טוט אנדערש, און במילא קומט אויס אז אפאר מאל פארשטייט זיך נישט, יעדער איינער גייט אויף א אנדערע מהלך אין עבודת השם, איז במילא איז נישט דא, אסאך מאל פעלט די ענין פון אחדות, ווייל יעדער איינער פארט אויף א אנדערע מהלך. ס'איז געקומען ראש חודש סיוון אלס הכנה צום מתן תורה, דעמאלטס איז געווען ויחן שם ישראל, איז געווען אחדות, דעמאלטס איז געווען א אחדות אז אלע האבן זיך אויסגעגלייכט, פארוואס? בכלל דארף מען פארשטיין וואס די ענין פון מתן תורה, מתן תורה האט די אייבערשטער אונז געגעבן די תורה, אבער לכאורה וואס איז די גרויסע חידוש, מיר ווייסן וואס די אמרי ש האבן געלערנט תורה, נח האט געלערנט תורה, ער האט דאך געוואוסט וועלכע זענען די כשר'ע בהמות און חיות אריינצונעמען זיבן פון זיי אין די תיבה. אברהם, זאגט די גמרא, אברהם יושב, זקן ויושב בישיבה. יצחק, זקן ויושב בישיבה. יעקב, זקן ויושב בישיבה. און ווי די רמב ם גייט ווייטער אז שבט לוי און אזוי ווייטער זענען געווען אלעמאל האבן געלערנט תורה. ס'איז נאך פאר מתן תורה, וואס האט דער אייבערשטער צוגעגעבן ביי מתן תורה פאר כלל ישראל וואס מ'האט נישט געהאט פארדעם? שטייט אויף דעם אין די גמרא, אנכי ה' אלקיך אנכי איז אין טריקון ענו נפשי כסאות יהבות. דער אייבערשטער האט זיך אריין געלייגט אין די תורה און דאס האט ער אונז געגעבן. פאר מתן תורה האט מען געקענט האבן די תורה, יעדער האט געקענט משיג זיין אויף זיינע עניינים, אברהם האט משיג געווען תורה, יצחק, יעקב, די שבטים, שבט לוי, יעדער האט משיג געווען תורה אויף זיין ענין. די עצם התורה, די אייבערשטער אליינס, צו דעם האט מען נישט געקענט אנקומען פאר מתן תורה. פארוואס? ווייל א מענטש איז א מוגבל, און ווי חזל זאגן אז ס'איז געווען א גזירה, עליונים לא ירדו לתחתונים תחתונים לא יעלו לעליונים, א גשמיות'דיגער מענטש קען נישט ארויפגיין לעליונים, ער קען נישט אנקומען דארטן, ער איז א גשמיות'דיגער מענטש, ער איז א תחתון. עליונים, די תורה קען נישט אראפקומען דא אויף די וועלט. ביז מתן תורה וואס איז געווען ביטול הגזירה און דער אייבערשטער האט געמאכט אז תחתונים יעלו לעליונים עליונים ירדו לתחתונים. דער מענטש קען דאס אלע ווערן און קען משיג זיין די עצם התורה דער אייבערשטער, ענו נפשי כסאות יהוות, און אזוי אויך עליונים ירדו לתחתונים, די תורה ווערט נמשך דא אויף די וועלט צו א מענטש וואס לערנט די תורה. ווילאנג מ'רעדט וועגן השגת התורה איז יעדער איינער אנדערש, דער לערנט מער, דער לערנט ווייניגער, דער טוט מער, דער טוט ווייניגער. ווען מ'רעדט אבער וועגן די עצם התורה איז נישט דא קיין שייכות צווישן איין איד און צווייטן איד, דער האט מער תורה, דער האט ווייניגער תורה, אלע אידן האבן די זעלבע שייכות צום תורה, צום עצם התורה. איז ממילא ווי אזוי איז די הכנה צו מתן תורה? ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אזוי ווי איינס, ס'איז נישטא קיין חילוק פון איין איד א צווייטע איד, אזוי ווי ווען מען ציילט, אלע זענען די זעלבע, ער איז נישט מער ווי איינעם, ווי דער צווייטן. אבער דאס איז אלץ די הכנה צו מתן תורה. שפעטער נאכדעם וואס מען באקומט די תורה דארף א איד זיך אוועקזעצן לערנען תורה, און ער דארף עס משיג זיין ביז ס'זאל זיין ס'רצוי יגע יום ולילה, ער דארף משיג זיין די תורה מיט זיין שכל, מיט זיין הבנה והשגה. איז דעמאלס נישט דא חילוקים? איז טאקע נאך ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, די ערשטע טאג פון ווען די אידן זענען אנגעקומען אין הר סיני, וואס איז געווען לא אמר לו ולא מיד, ס'איז איינער פון שווייגן, ס'איז נישט דא וואס צו זאגן, ס'איז העכער פון זאגן. אבער די נעקסטע טאג קומט מען טאקע, מ'הייבט אן זאגן, משה רבינו האט אנגעהויבן מיט די גאנצע סדר פון הכנה צו מתן תורה, און אזוי אויך דער מנין פון כלל ישראל טאקע זאגט ער אויס אז עס איז דא א נקודת יהדות גלייך ביי יעדע איינס, אבער סוף כל סוף דארף די מנין ארויסברענגען ווי ביי יעדעם איינעם זאל עס איבערנעמען די די זיין גאנצע מציאות אין זיין טאג טעגליכע לעבן. וואס כדאי צו באמערקן אז על דרך זה האבן מיר יעדע שביעות. דער רבי האט אמאל געזאגט. איז דא אזעלכע וואס ווילן שביעית ביינאכט ווען מען איז אויף א גאנצע נאכט זיך אוועק זעצן לערנען א סוגיא אין גמרא, עס הייסט הכנה צו מתן תורה, לערנען גמרא, לערנען א סוגיא, לערנען עפעס א וואס מען זאל פארשטיין, אבער אנשטאטס דעם ווייסן מיר וואס מיר האבן באקומען ביים קיבול פון די אריזל און די של ה אז מען לערנט מען זאגט תיקון ליל שביעית, תיקון ליל שביעית איז אוסיית התורה, פארוואס? ווייל דאס איז די הכנה צו מתן תורה, די הכנה צו מתן תורה איז די עושיות התורה וואס דאס איז נאך העכער פון די לימוד התורה פון די הבנה והשגה, יעדער איינער איז אין דעם די זעלבע, די גדול שבגדולים און קטן שבקטנים, אלע טוען די זעלבע, זאגן די זעלבע עושיות התורה וואס דאס איז הכנה פון מתן תורה. יא טאקע, נאכדעם איז מתן תורה, מ'איז מקבל די תורה, יעדער איינער דארף זיך אריינלייגן און אריינווארפן אין תורה און אנהייבן משיג זיין די תורה, אבער קודם איז דא די זאך ווי אלע זענען גלייך, די גרעסטע איד און די קלענסטע איד, אלע האבן די זעלבע שייכות צום עצם התורה, צום אייבערשטן אליינס, וואס די אייבערשטער האט זיך אריינגעגעבן אין די תורה, הנאה נפשי כסאות יהבות.